ئەم کاتەیە ئەم جارە لەسەر کۆمپیوتەر نیە لەسەر بەرنمەکانی کۆمپیوتەر بەڕاستی ئەو سایدا سایتە ماوەکی زۆرە بەکاریە هێنە ڕەنگە لە 2011 و دوازدەوە بەکاریهێنم زۆر سوودمەندە زۆر استفادەی هەیە لەو یادە کە لە پێشتانە کە ناوی فلایت فلایت ڕادار 24 فلایت ڕادار 24 هەر لێرە شوان نووسراوە فلایت ڕادار 24 فلایت ڕادار 24 ئەوە چی چی تیارە هەیە لە ئاسمان چی تیارە لە هەیە لە ئاسمان لە هەموو دنیا نیشانی ئەدا و بە لایف نیشانی ئەدا بە ڕاستەخۆ نیشانی ئەدا وەکو سەیرەکە نەهات دیارە کە ئەو تیارانە زولێن لە ڕێڕەوی خۆیان ئەزولێن ئەها سایتەکە زۆر بەسوودە لە چی بەسوودە سەفەرەکەی ئەتەوێ بزانی ڕێڕەوی تیارەکەت بەکوێ ئەڕوا بەسەکان وڵاتە ڕوا بەسەرکان بە هەر ئەڕوا نیشانت ئەدا سوودی هەیە کە کەسەکی کەسەکت کەس و کارت برادرت دۆستت هەر کەسەک بیناسی لە سەفەردا ئەگەرێتەوە وڵات ئەگەرێتەوە ئەو فڕۆکەخانەی تۆ لی چاوەڕێ ئەزانی تەیارە کەی هەڵساوە هەڵنەستاوە سەعات چەند هەڵساوە لە کوێی ڕێگایەت کەی ئەگاتە جێ هەمووی نیشانەدە بە لایڤ زۆر سایتێکی خۆشە من ماوەتی زۆرە بەکاریە هێنم لەم سایتە دەستە ڕاست حەقتان بەسەرینە دەستە ڕاست هینە بەپارەیە پرایمەمە ئەم بەشەش هەندێ زانیاری تێدایە لەسەر ئەو فڕۆکەخانە بەناوبانگەکان ستارێک ئەڕوا ستارێک هەڵە سستارێک ئەگەڕێتەوە لیزبۆنە ئیتر ئەو مەتارانەیە ئەوەی ئێستا ئێمە بەکارهێنین زۆر بە خێرایی هەندێ شت بەکارهێنین سوودی لێ ئەبینین بۆ نمونە بۆ نمونە ئەمە ئاسمانی عێراقا ئەمە ئەو تەنووسراوە عێراق هەر وڵاتێک کەشت بۆی ئەتوانی بیکەی بەڵام لەبەرەوەی هەتاکات زۆر نەگرێت لەبەرەوەی خاوە سایتەکە خۆتان نەزانن ئەتەرنێت ئەو ئێستا ئاسمانی عێراقە ئەو تیارانە هەمووی لەسەر ئاسمانی عێراق ئەڕوا. باشە بەڕێزان بۆ نمونە یەک لە تەیارەکان هەڵبژێرین ئەم تەیارەیە ئەوە ڕەقەمی ڕەحلەکەیتی کلیکی لەسەر بکە لە دەستە چەپ لێرە ئێستا چی چی تەفاسیلی ئەم تیارە هەیە بۆتان ئەهێنێ ئێستا ئەوەتە لە کوێوە بەرەو کوێ لە بەحرەین بەرەو براتسیلڤە وڵاتێکی وایە نازانم ئیتر ئەگەر هەڵە هەڵە بم ڕێرەوەکەش نیشانەدا ئەو ئەمر ئەمە سعات کەی هەڵە سێ سعات چەند دەڕوا سعات چەند ئەگاتە شوێنەکە ئەوەتە هەرێکە لە ژێر خۆی نووسراوە چەند بەشی ڕێگاکەی تەواو کردو ئەوەتە

بۆلۆگانە بەرەو دوبەی نازم چ وڵاتێک ئەمە ئیماراتیشە تارە ئیماراتیشە ڕقەمی ڕحلەکەی ئەتوانی ئەتوانی بە سێرج بکەی ئێستا ئەمە قفلی لێدامە پرایم ئەمە بە پارە ئەکرێ هەر لای فلات ئێرلاین بۆ نمونە ئەمانە ئێرلاینێک واتە کۆمپانیایکی فڕۆکەوانی چ تارێکی لە ئاسمان ئێستا ئەتوانی لەوانە هەڵبژێریان خۆت بینوسی بۆ نمونەمە عێراقی هەڵبژێرین بۆیە نووسی عێراقی ئێروەیز ئەم تارانە ئێستا لە ئاسمانە کە پەیوەندی بە فڕۆکەوانی عێراقیەوە هەربێ هەر فڕۆکەوانێکی کوردستانیش بێتوانی بینوسی تیارەکە لە کوێ بۆ کوێ ئەڕوا لە ئەستەمبولۆ بۆ نمونەمە لە ئەستەمبولۆ بەرەو بەغدا ئەڕوا ئەمە لە عمانەوە بەرە و بەغدا ئەڕوا ئەمە لایبە یعنی ئێستا ئاسمان ئەم تیارەیە ئەمە لە ئاسمان ئەم تیارەیە ئەتوانی کلیکی لەسەر بکەی ئەوەی لە با بڵێین ئەمە ئەمە ئەمە هەیە ئەمەش لە ئەممانەوە بەرە و ئەربیل بەرەو هەولێرە کلیکی لەسەرەکەی ئەوەتە تەفاسیلی تیارەکە کەی ئەگا کەی هەڵەسێ هەمووت نیشانەدا سێرجت کە گەر بتەوێ بکەی ئەتوانی بابزانین ئەتوانین فلایت ئینفو بابزانین خۆی ڕێگاکەش نیشانەدا شو ئۆن ماپ بەڕێزان ئەوە تیارەکەی ئەوەتە لە ئەممانەوە بەرەو هەولێر دێ دیارە ڕێگاکەی چەند بڕیوە ها بەڕێزان ئەمە لێرە لە عەممانەوە بەرەو هەولێر دێ دیارە سەعات چەندە ڕۆ سەعات چەندەگە باشە ئەمە یەکسەرەتانی جا هەر کۆمپانیاچ فڕۆکەوانیان ئێستا ئەتوانین بە بەهین بیکەین بە مەتار بیکەین بە و بە و فڕۆکەخانە بلو بۆ نمونە فڕۆکەخانەی هەولێر ئەربێل هەر بین و سەخۆی تەواویەکە ئێر ئێرویل ئێنتەرناشناڵ ئێرپۆرت هەڵیەبژێری چ تەیارەیەک بەرەو هەولێر دێت تەیارێک لە هەولێر هەڵەسێ هەمووی نیشانەدا شۆ ئۆن ئەرایڤل بۆرد دیپۆرت ئەوانەی ئەڕۆن ئەوانەی ئەگەن ئیتر ئەوانە هەمووی نیشانەدا بابزانم شۆ ئۆن ماپ لەسەر خەریتە نیشانم دە لە چێە

نیشانمانەدا بەڵێ بەڕێزان ئەوەتا ئەوەی نەشاتی چالاکی فڕۆکەخانەی هەولێر ئەوەتا هەشت و نیو هەشت و نیو تیارە ئەڕوا ئەڕایڤل بە گەیشتن بەڵێ ئەوە تەفاسیلەکە ئەنووسێ لە بەسڕە تەیارەمان بۆ دێ لە دۆحە دێ لە عەممان دێ و لە ئەستەمبوڵ دێ و ناوی فڕۆکەوانەکانیش کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکانیشی نووسیوە ئەوە نازانم چی جێتە ئەمە فڕۆکەوانی عێراقە مە قەتڕیە ئەمەش فڕۆکەوانی عێراقیە بەڕێزان زۆر سایتە چی ینی زۆر شتی تایە بەڕاستی ئەگەر هەمووی باز بکەین ڤیددیوەکەمان تەواو نابی لێرەش هەندێ ئۆپشنی داوە ئۆپشنی بەسیت ئەتوان خۆتان بەکاربێنن بەڵام زۆر خۆشە هەر بەشێکی دنیاتان بوێ هەر مەتارێکتان بوێ هەر فڕۆکەخانەیەکتان بوێ لایف ئەو تیارانەی ئێستا بۆ نمونە تورکیا ئەو ئەو ئەو لەسەر تورکیا ئەم تیارە هەڵبژێرین ئەرێ لە پاریس لە ئەزمیر بەرەو ماردین ئەڕوا ئەمە لە ناو تورکیا ئێستا ئەم تەیارە لە ئەزمیر بەرەو ماردین ئەڕوا باشە بەڕێزان هەر لە زۆر خۆشە ڕێڕەوی تیارەکانیش نیشانەدا با بچینەوە سەر ئەو ئەوانەی خۆمان نزی ئەتا ڕێڕەوەکانیان ببینین بۆ نمونە سلێمانیە وابزانم ئەوە ئەم تیارەیە لە ئەستەمبول بەرەو دوبەی ئەڕوا بەسەر ئاسمانی عێراق ڕۆ بەسەر ئاسمانی سلێمانی ڕۆ بزانە ملا حەزە بکەن تێبینی بکەن سەر ئاسمانی سلێمانی و هەولێر ڕێڕەوی تەیارەیەکی زۆر زۆرە ئەم بەشی عێراق هەمووی چۆلە رێرەوی تەیارەکان زیاتر بەسەر هەولێر و سلێمانی تێپەرن ئینجا ئەوەتا ئێستا بۆ نمونە ئەم تەیارە رێرەوەکەشی نیشانەدا بە شوێن ئەهینەکی چۆل چۆل ئەو پشیرکەین ڕێڕەوی تەیارەکەش نیشانەدا بە کوێ ئەڕوا وەکو تازە بینیمان لە ئوردن بەرەو هەولێ خەتەکە خاوە ئێستاگەنا بۆ ئەو تەیارانەش هەمان هەمان شت نیشانەدا ئەوەتا بەڕێزە ئەپوو ئەوەتە خەتەکە بەشی زۆری قۆناغەکانیشی تەواو کردووە ئەمە شوێنێک بێ هینی ڕێڕەوی تارەکە دیار بێ بەڵام خەتەکەمان خاوە خەتی ئەتەرنێتەکە خاوە ئەوەتە ئەوەتە ڕێڕەوی تارەکە لە کوێ هاتۆ بەرەو چێ ئەڕوا ئەڵێ لە بازل لە بازل بەرەو دوبەی ئەڕوا لە بازل بەرەو دوبەی ئەڕوا بەش ئەمەندە بەشەی ڕێگای تەواو کردوە ئەوەت ئەم خەتە مۆرەش ڕێرەوە کەیتی بزانی لەکوێ هەڵساوە ئەم تەیارەیە بزانە لەکوێ هەڵساوە بەڕێزان ئەم تەیارەیە هەها بەڕاستی سایتێکی زۆر نایابە زۆر خۆشە و هەروە ئەڕۆین بزانین لە ئەم فڕۆکە خانەی ئەم تیارەی هەرسا لە کام وڵاتە و لەکوێە ئەگەر ئەگەر خەتی ئەنتەرنێتەکە یارمەتی مان بدا ئەیگەینە ئەگەینە شوێنی مەبەست نا ئەوە نابوو خاوە ئەوە دەی هێشتا ئەها ئەمە سەر ئەوروپایە چەند قەرەباڵغە ئەلێرە هەڵساوە بەڕێزە بازێل مۆلهاوس وابزانم ئەڵمانیایە ئەوە نیە وابزانم ئەڵمانیایە باشە بەڕێزان ئەوە سەر ئەوروپایە قەرەباڵغەکە ببینن ئیتر هەر ئەوە بۆ هیوادارم سوودی هەبی بەڕاستی سایدەکی زۆر بەسوودە دووبارە دووبارەیەکەمەوە ئەگەر سەفەرەکەی ڕێڕەوی تیارەکەت و ڕێڕەوی

چەند تەیارە چەند فڕۆکە لایڤ لە ئاسمانن بەرەو ئەم فڕۆکانە دێ ئەم فڕۆکەخانە دێن کە تۆ لێی وەستاوی ئەمە مە سلێمانی بی هەولێر بی هەر فڕۆکەخانەک بی بە بەغدا بی هیوادارم سودی هەبی بەڕاستی سایتەکی خۆشە من چەندین ساڵە استفادەی لێ دەکەم بەڵام تێبینیم کرد زۆر کەس ئاگای لێ نیە کە ئەو سایتە هەیە وە بە لایڤ نیشانەدا ئەم تەیارانەی ئەیبینن هەمووی لایڤە ڕاستەوخۆ لە ئاسمانە ئێستا بە لەحزە ڕاستەخۆ لە ئاسمانە ئیتر لێرەوە من هیچم نەما هەر پرسیارێکتان هەبوو لە کۆمێنبم بنووسن بەسەرچاو وەڵامتانە دەمەوە بەڕێزن